E dala ma Nairobi, gokinyi to kata godhiambo. Ma e chal mar ngima ma jodak matiyo gi nderni ma opogore opogore e bomani kalo e kinde ka kinde ka dhungruok mag nyamburko Medonegi achiedh nade e sama gidhi kuondegi mag tich to gi ka gidok e utegi bang' tich. Ne jo ohala, thuolo mag loso muom lal. Ne weg nyamburko, mo tiyo mang'eny. To ne jok matiyo gi matatu, nengo mar wuoth idho kaka dhung'ruok medore e boma. En lal ne ng'ato ang'ata. Duol ma ochung' ne dongruok mag nderni man e chuny boma ma iluongo ni KURA osebet ka temo kaka inyalo duok chien dhungruok mag nyamburko e bomani ka koro gisebet ka gitemo yore ma nyasani ma inyalo logo midhieroni. Edwin Akerekeke mar Ndara inya yudo ka nigi bade ang'wen. To koro bade ang'wen gi iyudo ka bade achiel ema mtokni samoro kaka gokinyi ma ji dhi tich tiyudo ka koro ng'eny ji ringo ka dhi taon. Koro iyudo ka badeno nigi ji mang'eny molo bat machielo machako wuok kamoro. Koro en gima gi kisungu iluongo ni adaptive traffic signals. Koro picha cha kosegoye to onyalo ng'iyo mone ni ka mtokni odhungore a ka nyaka kucho. Gima gi kisungu iluongo ni queues, traffic queues. Koro koseneno kamano to ogo kwande kende. Kosego kwande kende towacho kende ni nikech ka ema ji ng'enye. Kar mondo omi amiye iluongo ni green light mamiyo geche ni koro kadhi cha. Kar mondo omi amiye dakika achiel, koro amiye dakika adek. Ogo aga kwano no kende, ok ni ng'ato gone. Ogo aga kwano no kende koseneno kaka ji dhungore mang'eny, to wacho ni ka kar mondo omi amiye dakika achiel kata dakika ariyo mimiyo eh, bede mag ndara gi te, koro wacho ni ka kare koro wamiye dakika adek mondo okal ji piyo piyo. Nicholas Airo en achiel kuom jolony ma kura osetiyogo e loso yorno ma nyasani e keto yot mar wuoth e boma ni. Koro kabiro Narobi ka aneno ka jam opong'o Narobi mokadho ma samoro anyalo bet e ndara seche kata mana auchiel. Koro en jam mosepong'o opong'o opong'o ma kata na tije moko be alalo nikech ne amoko e jam. Interview nok anyal dhi nikech amoko e jam. Koro jam ni osebedo abeda shida ma kata an be otama Koro emana ng'iyo uchunguzi ni to ang'o manyalo monowa kata wan jo Kenya maka, masani, ok wanyal time upelelezi moro maber kabisa mondo anone wach ni to jamni wanyalo konye nade. Bang' yudo tiegruok kowuok e pinje maoko, Midusa Airo ne otudore gi piny owacho ma pachoka mondo olos kaka inyalo duok chien dhungruok mag nyamburko e apaya mawuok Nairobi kadhi e dala mar Ngong. Joma ne tiyo gi ndara mar Ngong Road ni ne nigi jam ma ok ninyal, ma kata kiwuok kichiko Ngong ing'eyo ang'eya ni ibiro dak e ndara ma ang' nichop mana gotieno. Ndara ni ne en ndara malich ma kaka ne timre ne onge. To koro kaka ne piny owacho ogere momiyo wamedo nyaka weche mag traffic gi, sani koro mtokni ringo aringa. Gima timore sani momiyo samoro obila nyaka bed e ndara en ni kuonde te ok osekete Nikech kokete e ndara ma kaani to ndara machielo bende pok okete. Koro ibiro yudo ka sama trafik owuok e ndara machielo kochiko ndara machielo, owuok e ndara ma nigi gini to odhi e ndara ma onge gini. Kata ndara ma onge gini biro e ndara ma nigi gini. Koro samoro miyo kelo tuodruok kanyo marach sa asaya mag okinyi. Koro gokinyi sama waluongo ni peak time ma rush hour, iyudo ka ndechni maonge teyni gi kelo traffic e ndechni ma nigi teyni. Koro miyo junction mondo operate bedo matek to lakini ka oket ndechni gi te to biro miyo koro polise ok nyal bedo nikech koro system tiyo atiya kende. Thoth nyamburko ma inyiewo pile ka pile e Kenya ka bende dong' mana e boma ma Nairobi ka. Kura wacho ni gichano tiyo gi yore ma nyasani ahinya to kuonde ma nderni rome kata junction ma kwan gi dirom mia achiel gaboro. Jodak ma Nairobi koro nyalo bedo gi geno ni dhung'ruok mag nyamburko nyalo dok chien. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi.